Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm qed jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Shaw, Emburg, Novi,

Kif aħna lura għal programm ieħor jien hawnhekk għandi l-microgreens f'idejja biex nagħmlu programm fuq il-breakfast u l-brunch. Illum għandi erba' waffles differenti gluten free u għandi breakfast board għalikom. Narawhom ħafna iktar dal ħafna ingredjenti, ħafna tomiet differenti, scrambled eggs, poached eggs, soft boiled egg, ħafna ingredjenti b'tomiet tajbin għal breakfast jew għal brunch. Infakkarkom qabel nibdew Tinsewx issibu riċetti fuq il-websajt aceline dot media, hemmhekk issibu riċetti kollha tiegħi li għamilt matul dawn il-ħmistax il sbatax il sena, aceline dot media ukoll il-Facebook page qed jitla' u jitla' u jitla' bil-followers, hemmhekk issibu il-links kollha tar-riċetti li nagħmlu waqt il-programm tagħna, aceline dot media u l-Facebook page What's Cooking with. Manuel, ah, mhux hekk. Mela, illum ir-riċetti huma gluten free. Fil-fatt, so nkunu qegħdin nużaw il-gluten free waffles. Għandna żewġ waffles għal kull riċetta. Issa għadni kif saħħant erba waffles hawnhekk ġo ta' ġenniexe, vuri dawn ehm, nerġgħu ntuhom il-ħajja minn ġol pakket. Sa nagħmlu, ħanibdew bir-riċetta li hija avocado whipped ricotta and cherry roasted tomatoes. Tiftakarha minnha il-whipped ricotta għall-breakfast recipe? Ah, xieraq li nerġgħu nagħmlu xi ħaġa simili. Mela jiena hawnhekk għandi l-irkotta, ricotta skużawni, u jiena hawnhekk ħanitfa' ftit ricotta ġo din il-food processor. Issa, magħha ħa nżid. Tiftakar ġiet vera kremuża? Għamiltha bil-mushrooms minn għalija. Naqra żejt ta' żebbuġa. U naqra bżaru melħ. U kull ma sa nagħmlu ħa niwippjawha, nibbizzjawha flimkien. Issa din sa jkollha bħala riċetta avocado ricotta and cherry tomatoes. Sakemm din iddur ftit, batti lesta diġà, m'għandhiex bżonn ħafna ħin. Ħa nagħmlu hekk ara, ħa naqbad żewġ waffles u ħa nagħmilhom hawnhekk fuq dal-platt. Issa, tnejn wkoll sejrin fuq il-platt l-ieħor għat-tieni riċetta. Mela, ħa nagħmlu hekk, ħa nqaxxar l-avocado, mela hawnhekk għandna il-whip ricotta ġol-magna, Għandna ftit cherry tomatoes li ssajjar ġol-forn u hawnhekk ħa nitfgħu issa l-avocado. Issa, importanti meta nqaxxru l-avocado, inżidu l-lumi ħalli l-avocado tibqa' ħadra għax inkella tiswied. Mela jiena jekk qed inqaxxar l-avocado, għal din ir-riċetta għandi bżonn nofs. Ħa nagħmel nofs biss. Issa din xtrajtha apposta xi ftit ġranet ilu ħalli hi tkun vera ripe u fil-verità ara x'ġara, in-nofs li ma ridtx ħarġet. Tajjeb. Ok. Mela, dik inżommuha hemmhekk, ħa nimsaħ waħda idejja. Issa kull ma se nagħmlu naqbdu sikkina nqattagħha slices vera rqaq. Mela din hija l-ewwel waħda sa tkun avocado, cherry tomatoes and whipped ricotta. Mela jien hawnhekk ħniffanja fuq din iċ-ċatja hawnhekk għandi ftit lumi, nagħmlu ftit meraq tal-lumi fuqha. Ħanaqbdu din il-whipped ricotta Marfa, hawnhekk, neħu din minn hawn. U ħanaqbdu din il-wib ara xittjubija kremuża vera tajba. Wib trikotta hawnhekk fuq il-waffle. Abbundanti. Dik tmur hemm. Din hija waħda minn erba, illum se nagħmlu erba differenti. Okay. Hawnhekk għandna dawk iċ-cherry tomatoes, ħallejthom bil-vajn hawnhekk. Ah, xi tjubija, how nice. It-tadamek, ħanaqsam waħda. Very nice. U nispiċċaw iktar tard bil-bajda fil-wiċċ. Mela dik hija waħda. Idejat għalikom, żdejt ta' żebbuġa u bajda fiċ. Ħa nagħmlu il-poached jew soft boiled egg. It-tieni waħda, it-tieni platt. Hawnhekk għandna il-waffles, issa ħa nitfgħu fuqha ftit żejt ta' żebbuġa.

Naqri iktar minn dal-perżut. U x'taħsbu iktar tard nagħmlula bajda din ukoll ara x'inhuma idejat sempliċi ara għandna il-waffle, il-perżut u għandna wkoll l-asparagus. Hekk irridu nistgħu nagħmlu bajda għandna l-oħra bil-whipped ricotta, l-avocado u t-tomatoes, iċ-cherry tomatoes. Ħa nipprepara biex nagħmlu tnejn oħra. Hawnhekk jien għamilt ftit microgreens, ftit bżarri minn hu naqra żejt fuq dawk iż-żewġ platti hemmhekk. Mela jien hawnhekk qed insaħħan iktar minn dawn il-waffles. Kif għadtilkom li nagħmlu jew ġol-forn jew fuq taġen niexef just insaħħnuhom ftit biex nerġa' ntuhom naqra ħajja. Kif għadtilkom dawn huma gluten free. Hawnhekk għandi tnejn oħra, l-aħħar tnejn. Kif għadtilkom ħa nkunu qegħdin nagħmlu erba' platti illum. Mela għandi żewġ waffles, għal kull riċetta. Iż-żewġ riċetti li jmiss għandna is-smoked salmon, il-herbed cream cheese u l-lumi u għandna wkoll il-crispy bacon u sa nagħmlu scrambled eggs. Okay? Iftakru li iktar tard qabel nagħlqu l-programm dawk ir-riklami ta' 3-4 minuti ħankun qed nagħmel naqra poached eggs u soft boiled eggs biex inservu fl-aħħar. Okay? Ħandawruhom dawn verament issiru malaj malaj. Tajjeb ħafna. Dawk emmek. Issa, ħanimsħu t-taġen, għax dan san użawk iktar tard biex namlu scrambled eggs. Mela ħan ibdew bil-waffle tas salamun. Mela ħan uża dan il-platt. Għax is-salamun jiġi sabiħ fuq il-skur. Mela għanna żewġ waffles, ħandellikom hawnhekk bil-cream cheese. Bala nfakkarkom fil-website tagħna aceline.media fejn issibu ir-riċetti kollha tal-programmi tagħna u l-Facebook page What's Cooking with Manuel. Hemmhekk intellgħu informazzjoni fuq ir-rigali, tistgħu tirbu ħafna rigali magħna grazzi għas sponsors, ir-riċetti tal-programm, Mela dak huwa il-cream cheese, jien verament inħobb il-breakfast u l-brunch. Favorita tiegħi. Hawnhekk għandi smoked salmon li sa nagħmel ftit lumi, hawnhekk kelli lumija, ftit slices tal-lumi għandi waħda hawnhekk qudiemi jara. Illum mhux qed nara, ma nafx għandi. Ftit slices tal-lumi. kemmek. Issa naqbdu s-salamun. One. Mesa għal min ma jħobbx is-smoked salmon, jien ma nħobbux fil-verità. Imma ma jfissirx li ma nagħmlilkomx riċetta bis-smoked salmon u għax mhux li tħobb inti biss. Tajjeb, mela ħanimsaħ subaj għax ma nħobbx is-salamun jien. Mela, vera ma nħobbux. Salt and pepper. Hawn min ma jħobbux is-salamun affumigat? Mhux jien biss ta! Issa għandna dawn il-microgreens vera l-ġmiel kemm huma sbieħ għal fuq il-platti. Xi ġmiel. Mela ħa nagħmlu hekk, nagħmlu naqra spazju. Ah, xi ġmiel. Ħa nagħmlu naqra iktar. Dawn vera jagħmlu sabiħ, mhumiex għoljin, tixtri waħda minn dawn xi 1 euro u vera jagħmlu dissin sabiħ fuq il-platt. Il-microgreens, vera nħobbu nużawhom. Ta' kek, biex nispiċċaw naqra żejt ta' żebbuġa. Isma' tas-sound kemm tgħajjat. Ha, kemm tgħajjat jew għandkom il-koms il-volum naqra għoli, ha? Issa, biex nispiċċaw. Tajjeb, u tax sa nagħmel, ħa nagħmel weġġ oħra Lumi. Issa jkolli impatti tagħha dik, ta' talli għatta hekk jien. Mhux vera? Ha? Hm? Ma toġobnix dik imbagħad naraw. Dik hija tas-salamu. Issa ħa nagħmlu l-aħħar waħda li hija tal scrambled eggs. Mela biex nagħmlu scrambled eggs nixxejlu t-taġen hawnhekk ħanżid ftit butir. Hawnhekk sajjart żewġ trixxi bacon li sa nagħmel ħanerġa' ntihom naqra ħajja wkoll hemmhekk ġol istess taġen. Għandna bżonn mela żewġ bajdiet, jien ħa noħroġ żewġ bajdiet minn hawnhekk. Kemm inħobb is-scrambled eggs, poached eggs, soft boiled eggs, vera, inħobb il-eggs, bajt għal breakfast, mela. Emmek. Ok, mela dawn sejrin fuq il-platt hawnhekk, l-aħħar żewġ waffles, biex nagħmlu scrambled eggs. Kif għadilkom il-bacon ġast qed nerġa' ntih naqra ħajja. Ġast insaħħnu ftit. Dak sejjer hemmhekk. Ħa nieħi t-taġen. Mkej, għandi bżonn marfa għas scrambled eggs. Ħafna nies jgħidu li menu li scrambled eggs vera tagħmilha tajba u tibqa' radba importanti, okay? li ma nsajru wix iż-żejjed. Hekk ġidu tistgħu tħabbtuha ġobaw l-ewwel. Bżaru melħ, butir, hekk ġidu naqra krema wkoll. Nifa naqra bżaru melħ u scrambled eggs jerġgħu jmorru fuq id-nar. Mela biex nispiċċawha din, sa nagħmlu scrambled eggs, il-bacon fil-wiċċ, okay? U mbagħad ħa nagħmlu l-maple syrup. Tħobbuh il-maple syrup? Vera jmur tajjeb. Dik inqattruha fl-aħħar ħaġa. Mela ħa nagħmel is-scrambled eggs. Jien hawnhekk bdejt il-breakfast board qiegħed hawnhekk quddiemi vera jidher sabiħ, intkom mhux qegħdin taraw li qed nara jien, issa mbagħad indawru. Mela hawnhekk Dak kollu li meta tmur ġo lukanda jew ikollok xi breakfast, dawk l-affarijiet kollha li ssib fil-bufè. Mela għandna affarijiet ħelwin, madeleines, croissants, għandna l-crumpets, is-salamun, il-perżut, frawli, frott, nuts. Bħalissa qed nuża il-jamon serrano, vuol dire Spanish poma, qisu l-pom imma huwa Spanjol, huwa cut sabiħ ħafna u hawnhekk qed nagħmel rosettes bihom. Mela, a type of Spanish ham. U dawk sejrin hawnhekk l-aħħar waħda hawnhekk. Issa hekk ma taġġilx, ma taġġilx ma tkissirhomx kif qed nagħmel jien, imma l-ħin huwa wis qasir. U dik tmur hemmhekk. Dawk lesti issa x'għandna iktar għandna iċ-chocolate and hazelnut sauce. U dak nitfgħu hawnhekk U mbagħad min irid jieħu minnu x'iktar għandna ċ-ċikkulata bajda bil-hazelnuts għax il-breakfast affarijiet ħelwin ukoll u mhux just savory. Issa din ukoll rustically nkissru naqrek kara biċċiet u nitfawhom hawnhekk kara. Mbagħad noqogħdu nippustaw l-affarijiet sew. X'għan iktar għandna l-brie cheese. By the way, rajtuhom dawk dawk il-breakfast waffles li bdejna nagħmlu fil-bidu tal-programm għara kemm huma żbieħ. Ejda jagħti llum għall-breakfast, għall-lunch, għall-brunch, xiktar. Għandna l-bri, ħanamlu l-bri, mbagħad nitfgħu ftit frott u ftit affarijiet vera. Mela hawnhekk għandi l-bri, rixti l-bri u naqsmu l-bri. Issa l-bri minn nofs, nerġaw minn nofs, nerġaw minn nofs. Issa jien palissa għandi żewġ kazzola hawnhekk. Qed nagħlihom biex nagħmlu dawk il-poached eggs kif ukoll is-soft boiled eggs. U dan jiġi hawnhekk għandna l-bri, somma taħlita verament tajba. Issa li nagħmel nimla bil-frott u bil-berries, eżempju, għanna l-frawli hawnhekk, għanna l-blueberries, ħanamlu waħda biċ-chocolate sauce. Mela, għanna din, hawnhekk. Ma nafx kemm fadal li ħin. Qegħdin jgħidu li wajda mela ħaneġ sa nagħmlu. Jien ħan nipprepara dil-board, nagħmel il-pouch eggs u soft boiled eggs u niġu biex nagħlqu l-programm jibqgħu hemm.

Dak il-mument fejn inservu il-breakfast jew il-brunch hawnhekk kollox lest. Mela għandna il-waffle dejjem gluten free bi scrambled eggs, crispy bacon u nispiċċaw bil-maple syrup. Dan huwa il-favorit tiegħi, vera nħobbu. Il-maple syrup fil-ġenb hawnhekk ġo vasett. Għandna il-cream cheese bil-herbs, għandna smoked salmon u għandna hawnhekk is-soft scented egg. Hemmhekk ara perfett u hawnhekk stajna nagħmluha boiled, ehm, jew poached jew inkella fried. Hawnhekk għandna smoked ham, asparagus u jien għamilt bajda rad boħra. U mhux hekk. U aħna lesti għallum ukoll insejt il-kbir, il-breakfast board, ara xana hawnhekk jew viċinu waraw għandna verament dak kollu li għamel il-buffet ħelu u savoury. Għandna iċ-chocolate dipping sauce, frawli, il-crumpets, il-parma ham jew is-serrano ham, yoghurt, bites, avocado, brie cheese, salamur, perżut, il-madeleines, il-maple syrup, blueberries, walnuts, white chocolate bil-hazelnuts, insomma dak kollu li verament tqum filgħodu kmieni jew wara nofsinhar kmieni għall-brunch jew għal-lunch

Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Strand Palace Agency Limited, xa, Emborg, Novi, La Naturelle, Olitalia, Valio, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Ellul.